Hemmäňize salam, men Ataş Mämmedow. AutoCAD wideo kursumyzyň gönäşdiriji Mämmäňizi hoş gördük. E, bu gün siz bilen Modify menýusyna girişe ders. E, Modify menýusynda ilki bilen Görjek. Buýruklanmaz, funksiýalanmaz. Move kop bolar. Move bir zady islendik bir ýerden başga bir ýere äkitmek, ýerine üýtgetmek üçin ulanýan bir funksiýamyz. Kop hem köpeltmek üçin ulanýan bir buýrugymyz, funksiýamyz. Mysallar bilen size düşündireýin. Men şu ýerden.

Circle-ym bar. Men şu circle-y şu burça getirmek üçin ýa-da size şeýleräk aýdaýyn, move aslynda bir zady bir ýerden tutup, başga bir ýerik äkitmek üçin ulanylýar. Şu nokada esasy üns bermeli zadyňyz şul, bir ýerden başga bir ýerik, tutup, ýerini üýtgetmek üçindir. Move-yň gysga ýoly, me enter, me enter diýdim. Select Object diýýär. Saýladym. Enter diýdim. We islendik bir nokadyndan saýlap men çekip bilýän. Meselem şu ýerden saýlap orta mody ýapdym. Gelip şu nokad bilen şu nokady birleşdirip bilýän. Ýa-da Escape basdym. Täzeden Enter diýdim. Täzeden saýladym. Ýene Enter diýdim. Şu ýerden gelip merkez nokadyny saýladym. We gelip şu burçuma oturtdym. We ýene şular ýaly. Aslynda iki görnüşde biz move hereketini etdirip bilýäs, hereket etdirip bilýäs obýektleri. Birinjisi islendik bir ýerden tutup, meselem, Islendik bir ýerden tutup, islendik bir ýere biz nokatlary beren nokadymyza oturdyp bilýäs ýa-da şular ýaly hereket etdirip bilýäs. Me enter diýdim. Obýekt saýladym. Çyzgyny enter diýdim we merkez nokadyndan tutup islendik bir meselem ortamada açdym. X-de, X ugry boýunça hereket etdirmek isleýän. Şu ugur boýunça men öz berjek ölçegimi saýlap bilýän. Ýa-da şular ýaly hem bolýar. Escape basdym, täzeden enter diýdim, obýekt saýladym. Islendik bir nokadymy, aslynda merkez nokadyňdan tutup hereket etdirmegime gerek ýok. Islän nokadyňdan men gelip, islendik bir nokada geldim, klikledim we islän ugruma tarap. Men aslynda iki sany inputy, iki sany maglumaty AutoCAD-e bermeli bolýan. Olar hem näme? Birinjisi gitjek ugry, ikinjisi hem näçelik ýol gitjekligi barada. Men geldim, şu ugurda ýa-da ortamat açyk bolandygy üçin X-de we Y-de hereket etýän, meselem, polary açan ýagdaýymda men islendik ugrumda hereket etdirip bilýän. Meselem, kyrk bäş dereje ýa-da Minus ýüz segsen dereje ugurda hereket etdirmek isleýän we näçe gitmesini isleýän, ýüz milimetr gitmesini isleýän. Şu ugrumy saýladym, hiç ýerik basamok, ugrumy belli etdim we ýüz Enter diýen ýagdaýymda şu öňki ýerinden çepe tarap müň milimetr hereket etdi. Geldim, Delete basyp bozdum, ýa-da pozmaýyn. Ýa-da poza öçürmek. Delete diýdim. Şu ýerik gelip bir sany circle çyzdym. 25 diýdim radiusyna. Copy hem köpeltmek üçin ulanýas. Kopýalamak bolýar. Gysga ýoly CO enter. Geldim, obýektimi saýladym. Enter diýdim we şu islendik merkez nokadyndan tutup Ýa-da islän nokadyňdan hem tutup bilýän hereket etdirmek üçin. Merkez nokadyndan tutdum. Şular ýaly niräk getirmek isleýän bolsam merkez nokadymy getirmek isleýän ýerime, has dogrusy köpeltmek isleýän ýerime geldim. Bir gezek mausym bilen klikledym we şular ýaly köpeltme işini etdim. Gysgaçarak şeýleräk edil kopyda bolşy ýaly hem şulary men Playtoat boldum. Kopide bolşy ýaly, at oldu. Muda bolşy ýaly, kopide hem şol size şeýle görkezýän. Kopi diýdim, geldim, saýladym, enter diýdim. Senlik nokatdan tutup men e, hereket etdirip bilýän. Move bilen kopyň e, işleýiş görnüşi, hereket etdirmek üçin görnüş, iki semşowur metody ulanýar. Meselem, islendik nokadyndan tutup men X ugry boýunça, meselem, näçe diýdim men radio rektanglymyň boýuna iki ýüz diýdim. Meselem, men şul ugurda iki ýüz hereket etdirmek isleýän diýsem, iki ýüz enter diýen ýagdaýymda geldi. hereket edip, meselem, Y ugry boýunça ýüz diýen ýagdaýymda gelip şuny hereket etdirýär. Gysaçarak şeýle gelip men şuny kopy diýip, şuna kopdan saýlap, şu tarapa 200 diýen ýagdaýymda hem gelip şul işi etýär. Gysaçarak kopy we move funksiýalary şeýleräk gaty kän ulanylýan funksiýalardan birleri Funksiýalar ikisi hem bize gerekli ýerlerinde gaty kän bir peýdasy degýän funksiýalar. Täzeden çyzgylary çyzyp oturmak ýerine gelip biz şunuň ýaly ýagdaýda hereket etdirip hem köpeldip bilýäs. Indiki wideolarymyzda görüşýänçäk, häzirlikçe hemmäňize hoş sag boluň.